F'dan l-episodju nintefgħu lura fil-klassi tal-iskola u jekk jaqbadna l-ġuħ inzertajna mhux wisq il-bot minn x'qed jinħema fil-kċina Dan għax illum irħejniela mill-ġdid lejn l-ITS, din id-darba ta' Għawdex. biex niltaqgħu ma' Jessica Mizzi u ngħidu kelmtejn dwar l-irwol tagħha bħala lettriċi.
Mela r-rwol tiegħi fi ħdan l-ITS huwa lettriċi qed nagħllem Food and Beverage Operations Service. Hemmhekk qed nagħllem fuq is-servizz kif immorru man-nies, nilqgħu n-nies, dwar l-ikel ukoll, x'imur mal-ikel, mal-allerġiji, dietaries. L-isfond akademiku tiegħi beda mill-ITS. Għamilt bdejt minn foundation course, complaint certificate, level, diploma, HND u degree fuq Food and Beverage Operation Service Management. Wara għamilt il-masters fuq pedagogija. Issa qed inkompli fuq MBA il-leadership u qed nagħmel ukoll WSET Advanced fuq l-inbid. Mela xi kwalitajiet li ġibduni f'dan is-settur tal-ospitalita' huma l-varjeta' tal-ikel, xorb u servizz li jeżisti madwar id-dinja. Kull pajjiż għandu kultura differenti bil-mod ta' kif jippreżentah u joffruh. U b'hekk jilqtuni dawn l-affarijiet biex jiena nikber iktar fil-mentalità tiegħi u biex noffri iktar servizz modern. L-ITS hija importanti ħafna, lili għenitni ħafna billi meta bdejt meta bdejt fl-iskola għenitni niżviluppa lili nnifsi iktar fl-ospatalità bħal bħal kif niddilja mal-klijenti, kif għandi kif għandi naħdem bħala tim. Għenitni ħafna fuq nagħmel riċerka fuq iktar fuq dettal fuq l-ikel, fuq xorb u iktar communication skills. Tidħol mal-ITS hija importanti ħafna għax ħajgwidawk iktar biex tieħu iktar pass pass u ma tgħaġġilx ħalli inti tikber bil-mod u bl-istil tiegħek għax Kulħadd fl-aħħar mill-aħħar għandu l-karattru tiegħu u l-identità tiegħu. U wkoll togħġobni ħafna għaliex ehm, ituk ċertu xogħol li inti tista' tmur per eżempju tmur ġo hotels jew f'restaurant biex tara bajnejk Hemm xi qed isir fl-industrija wkoll. Mela l-ġurnata tipika tiegħi li hija li nqum meta nkun Malta naqbad il-vapur għax jiena minn Għawdex. Nibda nibda l-prattika mill-għaxra u jisu sa tlieta. Imbagħad meta nkun Għawdex fl-ITS Campus nibda nagħmel teorija u nkomplu għall-prattika fir-restaurant. Il-prattika tinvolvi li jinservu klijenti bir-reservations, jiġifieri neħdullhom l-ordni, nagħmlu l-briefing qabel ħalli l-istudent ikun jaf x'ħa nkunu qed inservu dakinhar. Kull ġimgħa jkollna menu differenti ħalli l-istudent għandu iktar knowledge u varjetà biex ikun iktar open-minded x'inhu jiġri fl-industrija. Nagħmlu il-cutlery change, nitkellmu mal-kċina wkoll ħalli naraw forsi hemm xi bidliet jew forsi xi ħobż frisk, ġobon. Ħiliet importanti huma li jkollok empatija kbira, tifhem lil dak li jkun, Paċenzja, ok? U tkun pożittiv li li ġurnata spiċċat u ġurnata qed tarġa' tibda fl-aħħar mill-aħħar. U importanti wkoll ħafna li taħdem bħala tim għax fl-aħħar mill-aħħar u wieħed mhux biżżejjed imma tim jagħmel differenza kbira, jkun iktar b'saħħtu.
Il-passjoni ta' Jessica għall-ospitalità. Nibtet ta' sittax-il sena, meta bdiet taħdem f'restorant waqt li hi stess kienet studenta tal-ITS. Hija spjegatilna x'inhuma l-aspetti tax-xogħol tagħha li jagħtuha sodisfazzjon u dak li jimmotivha biex tibqa' tipprogressa f'dan is-settur.
Meta kont għadni nistudja l-ITS, kont naħdem f'restorant Li li hemmhekk konna nagħmlu gueridon service u flambe. Konna nqattgħu il-laħam quddiem il-klijenti, konna nsajru quddiem il-klijenti u dik il-ħaġa għamlitli għamlitni passjonista ħafna għaliex jiena kont kapaċi kemm nista' noħloq xi ħaġa quddiem il-klijent u kif ukoll qed nagħmel servizz fl-istess ħin. Il-kċina u s-servizz. Huma importanti li jaħdmu id f'id u b'hekk tkun tkun xi ħaġa ħolistika esperjenza għall-klijent. U missieri kien jaħdem fl-industrija wkoll qabel kien jgħidilna xi esperjenzi kif kienu jagħmlu. Dan ir-restaurant kien li kont qed naħdem fih jiena kien simili ħafna ta' ta' kif kien jaħdem missieri u jisni inġbidt lejh u U kelli nesperjenzaha jiena stess. Li jimmotivani li nibqa' nistinka f'dan ix-xogħol huma l-esperjenzi li jiena nkun nista' nagħmel barra minn xtutna, li nkun nista' nagħmel riċerka jiena stess biex inkun nista' nimplimentaha fir-restorant tal-iskola. li li li nara videos fuq social media u x'inhu jiġri madwari, nitkellem ma' nies bħali li qed jaħdmu fl-industrija x'inhu x'inhu huma qed jagħmlu, forsi ppruvaw xi ħaġa ġdida u qed jaqsmuha miegħi. U b'hekk jiena qed inħossni dejjem dejjem irrid nitgħallem u entużjasta biex biex inkun nista' iktar Inkun kuntenta matul il-ġurnata u f'li qed nagħmel fl-aħħar mill-aħħar. Xi sfidi li naffeċċja, illi student x'inhu jibda jkun għadu newtrali, għadu m'għandux dik l-esperjenza u kif aħna Ħa ngħallmuh. Hija ta' kull sena hija dejjem tirripeti ruħha, jiġifieri jiena irrid inqanqallu dak l-interess u nimmotivah biex huwa jkun jista' jimxi 'l quddiem ħalli sal-aħħar tas-sena jkun sodisfatt hu u anke jiena. Hi xi role models f'dan is-settur li jinspirawni ħafna Huwa l-imgħallem tiegħi li kont naħdem fl-ewwel xogħol ġewwa r-restaurant. Kien kien bniedem illi ħajjejnek tikber, jiġifieri jiġifieri kien jgħallmek kif għandek tmur man-nies, kif għandek issajjar quddiem in-nies, kif għandek tagħmel l-upselling fl-aħħar mill-aħħar, kif għandek taħdem bħala tim. Kien kien bniedem determinat u dixxiplinat u U jiena għalija persuna bħal dik fetħitli moħħi biex inkun iktar ta' karattru sod.
Id-dinja tal-ospitalità għenet lil Jessica tiżviluppa kemm personalment kif ukoll professjonalment, iżda wkoll fetħitilha l-bibien biex twettaq esperjenzi lil hinn minn Malta. Komplejna d-diskussjoni tagħna ma' Jessica fejn qasmet magħna wħud minn dawn l-esperjenzi u l-impatt li ħallew fuqha.
Jiena permess tal-ITS waqt li kont nagħmel diploma kelli l-opportunità li nagħmel sena barra ġewwa l-Ingilterra f'tu star Michelin. Jiena bdejt mir-rwol ta' komi, komplejt chef de rank u imbagħad għamlu l-opportunità biex eh, nkun med d'hotel. Ġewwa l-Ingilterra kelli l-opportunità li nistudja ħafna fuq ġobon, te u imbit. Ma kienx faċli għaliex peress li kienet l-ewwel esperjenza tiegħi kont għadni neutrali li naħdem f'post daqshekk iddixxiplinat. Imma rnexxieli għaliex rnexxieli li nitgħallem għax ridt u llum il-ġurnata qiegħda qiegħda nesprimiha ġewwa ġewwa Malta fl-aħħar mill-aħħar. Jiena imbagħad ddeċidejt li nerġa' lura Malta biex inkompli l-istudji tiegħi. Komplejt l-HND, għamilt id-degree ukoll u fid-degree tawni l-opportunità wkoll biex nagħmel xi żmien fil-Landja biex inkun nista' nikber iktar. Dak iż-żmien jiena fi żmien fil-Landja kont għamilt sett ta' modules ġo fi skola, kelli l-opportunità nagħmel esperjenza fi kċina, ukoll bħala bħala xef għax jiena xtaqt li illi nidħol fuq iż-żar fiż-żarbun tax-xef ħalli nkun naf huwa mill-lenti tiegħu kif jgħad jaħdem hu u bekk inkun nista' naqgħad l-esperjenza tiegħi mal-kċina. Wara wara Finlandja Komplejt fl-industrija ġewwa ġewwa Għawdex. Kont inmexxi post ukoll. Wara dħalt dħalt lettriċi ġewwa l-ITS u komplejt ukoll xi ħaġa part-time ħalli nkun ħalli nżomm ruħi iktar updated, aġġornata. Fis-sajf xtaqt li nagħmel esperjenzi barra minn Malta. Waħda waħda minnhom kienet fi Franza. Kien esperjenza ħafna sabiħa. Jiena hemmhekk kont nagħmel ħafna affarijiet differenti bħal fermentations, bitters, kelli l-opportunità nagħmel tastings ma' sommeliers importanti, induq ħafna ħafna ikel għax hemmhekk fi Franza kull ġimgħa il-menu kien jinbidel. Kien kien three star Michelin restaurant, kien wieħed mill-aqwa restaurants fid-dinja. U xi ħaġa simili għamiltha s-sajf li għadda ġewwa l-Italja. Kien differenti ħafna bħala stil, kien iktar il-platti kienu fuq history tal-persuna li kienet tmexxi. Din il-linja mhijiex faċli, però l-opportunità ttik sodisfazzjon kbir. Il-pariri li ħanati għan-nisa huma huwa li il-ħajja hija sabiħa, il-dinja tal-ospitalità hija vasta ħafna, ħafna x'tagħmel, tkun determinat fl-aħħar mill-aħħar għax bekk inti ħatekwista dak li tixtieq u tkun Optimista. U l-opportunijiet ta' barra mixtudna huma dawk li jaqduna flimkien b'mod kompetittiv mal-bqija tad-dinja.
U bħalma Jessica tgħallem lill-istudenti tagħha, nisperaw li stajna ngħallmukom ftit aktar dwar il-bosta elementi li jsawru din il-professjoni. L-esperjenza tal-lum tispiċċa hawnhekk, iżda aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla, mhux fil-klassi, fil-kċina,

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.